Essalowmaleýkum mähriban dostlar! Biz bu gün ýene-de üç oýunda üç oýnuň ýene bir täze sany meň ýanymda Gurban Täşliýew alyp barjak.
Sag bol Merdan ho, ýagşy. Gurbanjan, özüňe sag bol. Hawa, çagyrdyk, çakyrygymyzam kabul edip geldiň. Men özüm gaty begendim, her gezek TikTokda zatda görýän-de. Allajan maňa çakylyk bermezmikä şu oglanlar zat diýip özümçe diýýän-ä. Nätdiň-aý? Nesibäm şu gün eken-dä. Hawa. Gurbanjan, wagty saklaman, senem toýa barýan idiň dämi? Hawa. Göni. Oýun bilen boluberdi.
Oýun bilen, hawa. Men şertlerini tanyşdyrýan seň bilen. Tanyşdyr hany. Eger utsaň-a, men saňa nahar bişirip berýän. Hä-äm.

Al Gurbanjan torty. Ondan soň tagamyny diý. Bolýar, malades, malades. Gelişdä name hany? Ýok, gowy, gowy dos. Gitdi. Meň trenerim Döwran atda. Döwran atda bar-a. Atdamy? Hawa, trener.
Hä, meň trenerim Döwran atda. Ähä. Trenirowka etmeseň ýüzdürýär otda.
Gelişdi, gelişdi, gelişdi. Indi sen. Ine bir gün jaň geldi. Yzyndan özi geldi. Gitdi. Biz otyrys Aşgabat Pride-da. Baha ber, tagamlaryny dat-da. Hawy, goýber. Gelme diýdi şu gün aýalym. Gelme diýdi şu gün aýalym, ýalym. Gelme diýdi şu gün aýalym. Onuň özi paşdi ýalyn. Normalno hä? Gelişmedä. Täzeden bäş. Utuldyňda. Hasap.
Bir nol.
Ine Gurbanjan birinji oýunda utuldyň. Sen her gezek şeýdip gelen myhmanlary utjaňmy? Ýok. Gör beýle gepleşikleri göreňok. Göni täsäň tutguýaýyn.
Aha. Ondan? Men paçti hemmesinden ýaňy turup gelýän. Nätdiňä? Bir Akmyrady tonym ýadyma düşýär. Ikinji oýna geçýäs. Ikinji oýnuň ady Sesimden tana. Bilýän.
Bilýärsiň-ä? Bilýän, şerti bilýän. Men başlaýyn, sen başlajakmy? Aý, tapawudy ýokma. Dak kamen nožitsede şu edilýäni şo. Bolýa. Bir gezekdir göni. Kamen nožitsa bumaga karan. Düş! Sen birinji. Daway. Gitdik.
Alo. Agam salowmaleýkum. Gowmy agamjan janyň sag mam. Agam şu wagt biz üç oýun proýektde otyrys. Indi ýanymdada Gurban täşde otyr.
Il garyp ýören diýip dur oglan. Hawa.
Hawa agam indi bu seni sesiňden tanamaly. Synymy aýdaýyn şu wagt tanadym da. Çynym bilen mi? Gromka. Wah agam bul tanamasa aslynda meň üçin gowy bol indi tanasa özi üçin gowy. Wah aýtma agam şol atlaňy. Alýo. Indi gürleş agam.
Meň gelen myhmanyň kylyk. Gowmy ýagdaýlar?
Ýagşy.
Oňatçylykmy?
Mal gara, öwgüli kiçi. Eýýäm tanada bro. Aý mal garama ýok ýöne eşegi gowy. Ýa, ýa şeýle gulakda dur-a içinde dur-da. Eşdilýär-ä maňa. Şonda tanadym-a. Kim diýdiň-ä?
Kuwat Dönmezow.

Hany kömek eden agam gowja edip. Aýtdym-a düýn görüşdik diýip. Ondan gowy nähili paskaska bar. Düýn görüşdik ha? Düýn iki.
Hä, Guwanç Meleýew! Bugam! Her gün meni istoris goýupma instagramy gördüňmi? Ýok.
Onsoň aýdyp bererin agam. Guwanç Meleýew bildim. Bular bar-a maňa dözmän kömek etdiler. Kuwwadyň şuny ýalyja ýagylja sesi bar kuwwadyňam. Sag bol. Ýok gowja, gowja ses-de. Sag bol Guwanç jan.
Sag bol Guwançjan. Bor a. Sag bol Guwançjan. Tana ýakasyň. Saman işläň.
Hany ýüzüni ýapdym seret ene. Alýo. O öýdemi rollamy nirde agam. Swat rollo. Bolýa bir bir gyra geç agam bir gyra geç. Getirgi.
Agam şuwagt üç oýun gepleşikde özem şerti bar sesinden tana diýip.
Aha. Ondan soň ene ýanymda garşydaşymam bir gowja oglan bar, diýip dur oglan toýa zada gidýär diýýär. Aha.
Şu sesiňden tanamalylar. Salam diýşiň agam. Salam, gowumy jigim? Salowmaleýkim agam, gowumy ýagdaýlaň? Waleýkimessalam, gowumy? Şeýle şeýle ine. Indi berdim aýagymy menem berdim a.
Agam, men Merdan ata. Hawa, hawa. Hawa agam, sizem

Gowy awza janyň sagmy. Eý ýanyňda barasym gelýä gowy gyzyk oýun edýä eýsem. Kateres.
Indiki oýnumyz indiki oýna geçýäs indiki oýnumyz Güldür.
Başladyk. Kim başlaýar bu gezek? Hasaba barbar. Sen başlaý.
Men togsan bäşinji ýylda özüm-le, Gurban diýip klasdaşym bardy. Gurban janam diýipdir, eý, sen bize gelsene, aptoýda işläp gör wagt diýdi. On ýyllap aptoýda köwüş satdy maňa. Hemme dostlarymyz bilýär. Bir gezegem. Başdan-a söwdagär ekeniň-dä. Hawa, hawa. Şeýdip bir gezegem, aý, Magazyna işe bardym. Bir hepde boldy, köwüşleň, kostumlaň, eşikleň bahasyny özleşdirdim. Gowyja prdawes, normal ýetişdim. Özüňe näçe galýar, gowy bildiň o zat. Gidip, gidip otyr, bir, aý, dört-bäş ýyllap işläp ýör. Soňam maňa gullukdan boşan bir oglan geldi. Aý, indi on-ýigrimi günden boşalýar-a, bilýäňmi? Hawa. Öýüne gaýdýar, hawa, waý, indi bileýdap öýüne. Bulam diýdim, sadaja ýigit bolmaly-la. I Hytaýdanam ýük geldi. Bir taý kyrk bir, bir taýam otuz dokuz, çüliopka şypbyga. Bulam geýdä ýagny kyrk bir, otuz dokuz. Eý, jigim jan, bir taý kiçiräkmi aýdýa-da? Ýok, ýok, agam jan, azajyk yza, yza çek aýagyňy diýýän. Olam munam çekdim, ýok, gowy diýýär we E, bu birhili ulurak ýalakmy diýýär. Ýok, ýok, seniň barmagyň şol ýalak diýdim-de. Gülkünç ýalam, gepiň gysga ýeri bar-a. Bolýa, bolýa diýip, otuz dokuz bilen kyrk biri alyp gitdi-de.

Tamada biraz öňräk barsam gowuda, hasam irräk barmaly. Meňem o wagt maşynym zadym ýok, ýolam uzak. Mundanam gitmeli Bäherdene. Onnoň ýaňky bagşam bilegiders, dawaý bile gideli, hawa, şeýle-şeýle. Muň bilen gitdik. Sagadam sekiz agşam. Toýa barýas boldy, sekiz indi bardyk ony. Ýigrimi nol-nol agşam.
Ýigrimi nol-nolda bagşy bilen men toýa baryp otyrys. Sizem aslanboý.
Hawa, biz pony. Ha, pony bagşy.
Indi ýöne o wagt näli, ol alty diýlende eýýäm arak yssy-da. Tomusdy-da. Tomusda. Onda bardyk, gün ýaşan gowy. Welin. Gapy toýmy ýa restoran? Gapy toý.
Palata gidip dur. Indi ýaşlar gelip otyr arkamyzdan. Ýaşlar bile, bize bular ile aýakyn woditel. Bizi tanan däldir-de ýaşlar zyp barýar.

Bildirmejek bolupla. Gagtaý galýar. Indi Gurbanjan seret. Senem ýeňmediň, menem ýeňmedim. Üçünji oýun. Ikimiz hem deňe-deň bolup gopduk. Güllürde, güllürde. Güllürde. Niçe bolduk-da? Indi şony göz öňüne tutup, dördünji oýun atjak, dördünji oýunam at tapmagy edýäs. Edeli.
At tapmagam bilýäň-a sen. Hawa, hawa. Pyradyň yzyndaky soňky hatdan at tapyp bilmedim. Boldy. Mähriban tomaşaçylar, Näme diýen, dördünji oýun diýen. Men J diýeýin, senem J diýen bol, bolmy? Hä. Mähriban tomaşaçylar. Dördünji oýun. Gyz at bolsunmy, oglan at? Goý ber, oglandan bolsun-da. Oglandan bolsun-da.
Daway. Söýün.
Nurmyrat.
Toýly.
Y, Yslam. Mergen.
N, Nurgeldi.
Ilmyrat.
Taňryberdi. Diýeňoga Taňryberdi diýip diýen-a. Taňryberdi idämi? Illik. Illik diýip adam ady bar. Bar. Kerimguly.
Kerimguly. Y. Yhlas. S.
Selim. Hawa.
Selim. Maksat. Tan.
Taňryguly. Alty. Ybraýym.
Merdan.
Merdan. Mekan.
Merdan bolýa.
Boldy Merdan.
Nazar.
Nazar.
Resul.
Bäş. Eý, duraý, duraý, bir bir tursana. Tursana. Iki. Täzen.
Bäş. La harpdan bar-a.
Lukman. Na.
Nazar diýdi-ä. Hawa. Nurgeldi. Nepes! Nepes! Serdar.
Serdar. Ra.
Rejepgeldi. I.
Ilguly. Ilguly.
Y. Ybraýymam gitdi, Yslamam gitdi. Aýda-aýda. Yhlas! Yhlas!
Aýtdym. Yhlas.
Ýedi. Y. Y. Y.
Sekiz. Dokuz. Eý! Çapak çalyň! Çapak çalyň! Ine dostlar, şunuň bilen siziň Maňa balet etmegiňizde meniň muşdaklygym üçin men bu gezek boý bes prawilla utduk. Rowajan sen ýene utarsyň öýdüp kän podpisçikleň muşdaklaň garaşandyr. Garaşandyr.
Hawa. Zyýany ýok. Indikide. Janyňyz sag bolsun Merdanjan üç oýun üç oýunyň hemme şu operator oglanlara gurnaýjy oglanlara bir administrator diýelimi prodýuser diýeli hemme oglanlara sag bolsun aýdýas işiňiz ilerik. Aşgabat Praýda-da aýratyn sag bolsun. Hawa. Üç oýun şu diňe bärde men görünýän-ä ha. Ha. Men görmek däl. Görünmeýän oglanlar bar-da arkasynda. Ba Music bar. Hawa. Maksatjan bar operator. Penaşka Mafarjan.
Penaşjan bar hawa ine görünmeýän oglanlar bar. Alişerjan bar hawa meň bratkam-da. Hawa. Kofe berýär baramda.
Görünmeýän oglanlar bar. Bularadam tüýs ýüregimizden öz adymdan we ine şu tomaşa edip oturan podpisçiklerimiziň, muşdaklarymyzyň adyndanam Köp köp minnetdarlygymy bildiriýäs. Janlar sag bolsun. Janlar sag bolsun dostlar. Aşgabat Pride-iň Pride Set atly tagamy agyrdyr, agyrdyr. Sag boluň, sag boluň oglanlar.
Hawa. Ine, öýüňe baryp, maşgalaň bilersiň. Dur, atga beýtse. Şeýleräk göter-ä. Boldy, boldy. Şu içi gyzyklydyr, näme waka? Jana keläge işra. Seredimmi?
Bul tomaşaçylara-da gyzykdyr. Şuň içinde näme baryny hemme kişä gyzyk düşer. Hawa. A muň içinde näme baryny bilesiň gelse, hökman Aşgabat Pride-a nomerine jaň edýäň, dostawka etdirýäň, görýäň, dadyp görýäň. Dostlar, biziň kanalymyza agza bolmany ýatdan çykarmaň. Laýk, enem teswir. Indi Gurbanjan bilen.

Kassa gitdik.
Ýok baý şuny başga daslap şeýle äkideli. Şu gün boş ýöräm kaklar.